Nah, jadi kayak apa menurut pian nih masalah corona nih kan kayak apa pengaruhnya awan balapan pian nih kan semalam tuh aja anak balapan dulu di Kaltim ya kan arenanya di situ kan. Nah, masalahnya nih di sini lockdown semua anda, tapi ada pang hmm, beberapa hmm, masyarakat yang macal kan terkumpul-kumpul belahan. Nah, menurut pandangan pian tuh kayak apa gitu nah supaya pian nih kawa balapan apa ada solusi lain kah? Hampir kedede bang heh, hampir kedede sama sekali. Pokoknya aku ni tahun ini banyak mungut wara he get why dah eh insya allah kawa ja pang tahun ini lah asalkan sesuai edaran jua pang sampai tanggal dua puluh satu ni kan aku kada tahu jua pang ini kabila kan lockdown nya ampih kan masalah corona ni ngalih banar pasan ku ditebak kalo itu insya allah haja kawa ku takun kan lawan haji awi kan kawa ja kena eh. Kalo itu gampang aja lah pokoknya kan ibaratkan rosi itu sepandai-pandainya rosi mangacak kopling kalo pasti akan rabah jua kan kaya bahari-bahari tu that way dah. Nah, kalo kada salah hari Jumat tu kan pian ada semalam tu ada jadwal ja balapan kalo nah hari Jumat pas jam satuan kalo tapi Heeh, habis sembahyang bujur Jumat tu kan nah yang jadi masalah pian ni bejumatan di mana Heeh, kan heeh, ya, beberapa ya, masjid wayahini heeh. ditutup semuaan kada kawa sembahyangan orang kalo yang penting jangan Heeh. tergerombol-gerombol ja istilahnya tu kan

He yang penting ihtiar aja lah pokoknya lah, pokoknya kaitu dah sudah, kita kada kawa lagi dah man, kan yang penting ibadah jua kita lancar, kalo kada kawa di masjid di rumah ya kan, pokoknya kaitu lah sudah kan ngarannya corona ni halus kan coba ganal kawa di itam pang, Coba ganal kawa napa kaya nyamuk lah. Bujur pian mandabuk tu pang, kada tahu pang lah jumat ini kan, aku ni sedih jua pang bila masjid ni kosong kan kada kaya biasanya kaitu nah rami biasanya tiap jumat tu kan. Aku nih biar uh, kada apa nyembayang tapi rajin juga sembayang Jumat seminggu sekali itu aja bang mun lima waktu nih lancar lapas tapi baik itu ham pulang daripada kada sama sekali kalau ya kalau Nah, bujur pian.
Nah, kira-kira nih corona nih kira-kira sampai bulan puasa lah yo kira-kira nih. Kan para labugi bulan puasa nih malam ini nih sepuh saban. Ya kalau jadi masalah nih kayak apa Ramadan kan biasa kalau kita biasanya berjalan-jalan ke handel nukar wadai takjil gitu nang ngabuburit. Nah kayak jadi masalah biniku nih di rumah kada kawa baju beulah wadai ya kan aku iya. biasa buka wadai kalau makan nanu biasanya sop ya kan nah itu juga yang aku pikirkan nih ya kan yang jadi masalah nih kayak apa aku biniku kada suah juga beulah wadai seorang kan biasanya eh, nukar di handil bang kan di pasar Rudina di situ nah sebelum sebelumnya tuh banyak berjual kolak ya kan hmm, kalau ngabuburit nih biasanya aku ke jembatan Dondang bang biasanya eh, on pacarku kalau eh lain on biniku kalau yang pacarku tuh selingkuhanku arah bang itu kan Biasanya ada ai bubuhan orang handir tu balapan di jembatan dondang situ kan, aku biasanya meunjun aja pang disitu wan biniku ni kan, aku ni bubuhan peunjunan jua ya kan, ya kada kaya itu tu pang.